Без бүген матур ишек аллары конкурсы буенча э, Зөләйха апа, Сопух абый, э, Сәри апаларның ихаталарына килдек. Аларның ихаталары бик матур, чәчәкләргә күмелгән. Хәзер август айы, август айы булса да, чәчәкләр бик күп. Ишек алдында натураль Формада нинди булса, шундый формада итеп без видеога төшерәбез. Горурлар аларның бакчалары, хаталары горурланырлык. Бу безнең Сыппух абыйларының бакчасы шундый матурлык оештырганнар алар, аларның хәттәки фонтаннарга кадәр бар. Сыппух абый, ничек шушы хәтле эшли аласыз сез? Бер инде шундый заставлять хатының булса, обязательно эшлисең. Юк, дөрес әйтми, шаярып әйтә. Бөтен идеяң да үзенеке, шул чаклы җанын тәнен биреп, менә шундый әйберләр ясап, ял итәргә дә куркмасын, эшләргә дә җайлы булсын дип, хәстәрен күрергә тырыша. Бөтен нәрсәнең дә. Опять-таки, э, шундый теория бар бит инде, воздух, что нас лечит? Воздух, вода, огонь. Менә саф һавада, кырыйда су, фонтан, э, успокаивающий. Кырыйда костер, Утка карап утырабыз, суга карап утырабыз да. Аннан соң инде кереп даваланабыз да. Өйгә кереп китәбез. Бик рәхәт. Санаторий. Санаторийлар кирәк тә түгел. Үз санаторий сезнең үзегездә. Рәхмәт. Шушылай матур булыгыз, тигез яшәгез, бергәләп бер э, бер берегезгә терәк булып, бер берегезгә кирәк булып, хөрмәтләп, бер берегезне яшәгез. Озын озак гомер сезгә. Менә бу конкурс авылда конкурс үткәрүегез бик әйбәт чара дип уйлыйм мин. Э, бүтән авылларда барганын ишетә идем, күргәнем дә бар. Безнең дуслар җиңеп тә чыкты андый конкурста. Э, Азнакай сабан туенда аларга зур-зур бүләкләр дә бирделәр. Мин шунда уйлаган идем, эх, нишләп Буралда мондый конкурслар юк микән дип. Иншалла. Э, син ишегеннән янып җөрдең мени? Иншалла, Андый көннәр, андый чаралар Буралда да га Буралда да булды. Бара. Бик әйбәт инициативагызны бик хуплыйм. Ну, безнең Гөлүсә апа белән, Зөләйха апа белән шундый э, предложение бар урысча әйтмешли. Икенче елда, менә 10-15 июльдән дә калмыйча, Үткәрергә бу чараны. Чәчкәләр гөрләп, бакчада гөрләп торган вакытта, Әйе, әйе. э, көннәр матур чагында, менә шулай итеп үткәрсәгез, үткәрсәк бергәләп, бик матур булыр ие. Аннан соң э, Гамбәрия, Ләйсән, э, рәхмәт сезгә, э, шулай итеп кеше күңеле күреп йөргән өчен. И менә бу чарага бөтен Ихаталар да булмаса да, бөтен хуҗалык булмаса да, күбесе катнашса, бик матур килеп чыгыр иде ул. Кешене объединять берләштерә кешене әй авылдашларны берләштерергә күңел ачырга әле быел менә сабан туйда булмады менә шундый чаралар кирәк дип саныйм особенно безнең әбиләргә алар шул чаклы активный инициативный Менә шушындый чарада катнашасыз, дигәч, ана Гөлүсә апалар, Зөләйха апалар хәзер ике-өч төн йокламадылар. Әзерләнделәр, матур күлмәкләрен киделәр, сезне көттеләр, бәлешләр пешерделәр. Шуңа менә мондый чара үткәрүегез бик Мин бик хуплыйм. Рәхмәт. Молодцы. Рәхмәт сезгә бик зур итеп. Үзегез дә шушылай һәрвакыт э, матур итеп яшәгез. Күңелле булсын сезгә дә, безгә дә. Шушылай итеп бакчаларыгыз, бөтен дөньягыз исән имин булып, табыннарыгыз мул булып, күкләрегез аяз булып, рәхәт итеп яшәргә язсын. Амин. Барыбыз. Менә бу Суппух абыйларның, Сәрия апаларның лечебницалары үзләре уйлап

шуны э, пленка белән каплап, менә шушы лежанкаларда ятып торасың да. Аннан соң трисенька ванна кереп ятасың, трисенька менә шушында душта. Душта жуынасың, менә шушындай. Ага. Э, кайнар су искиткеч кайнар була, кояштан нагреваться итеп тора менә монда. Бернинди җылыткычлары юк. Кап кайнар су, даже менә бүген көн Салкынча булса да, суы җылы, һавадан җылынып, кайнарланып тора. Искиткеч әйбәт нәрсә бу. Бик яратам. Шушында көн саен төшеп, үземә хәл алам. Рәхмәт, Сәрия апа, шундый Сыпух абыйга рәхмәт, шушындый матурлык, шушындый лечебницалар булдырганы өчен. Тигез яшәгез, матур яшәгез, бәхетле булыгыз.